Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na gĩkorwo wĩ mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ rĩ Muthee Kiengei guka wa City Bazoo kana Pastor Ben ũrĩa nĩwe mũtungatĩri mũnene kanitha-inĩ wa JCM. Nĩ agegetie andũ na gwakania mwaki mũnene mũno gũkũ nenda-inĩ thutha wake gũkĩrĩra na gũikĩria athuri arĩa moĩkaine ta deadbeat daddies, athuri na baby daddies arĩa matatithagia ciana ciao iria magĩte na atumia arĩa matacokire kũmahikia kana hihi magĩtigana na kwaga gũkorwo magĩikarania me hamwe ta mũthuri na mũtumia. Pastor Ben akĩruma athuri aya matateithagia ciana ici ciao irumi njũru biũ, akiuga they are fools and not baby daddies akĩaria na kĩguthũko kĩnene mũno nĩ kũrakarwo na kũrarakwo nĩ mĩtugo ĩno mĩũru Bazũ akĩaria ũũ thutha wa mũini na mũthigari wa gakundi ko Mũbatha Abraham Samido kwanĩkwo nĩ mũtumia wake Edie Nderitu na ndeto ici cia kũmakania Edie akĩaria na akauga nĩ aumire kĩhiko-inĩ kaimana na agĩtigĩra ũrĩa wabatarĩtio nĩ mũthuri wake mũno kĩhiko Edie akiumbũra nĩwe wĩreragĩra ciana ciake atagũteithio nĩ mũndũ onao akĩanĩka Samido ta deadbeat daddy, ndeto iria Pastor Ben amenereirie akiuga mũthuri ta ũyũ ũtatũmaga mbeca cia gũteithia ciana ciake nĩ kĩrimũ a fool in capital letters na kona kĩengeinĩ bibi daddy wa ũrĩa warĩ mũtumia wake Kezia wa Kariũki nĩonanĩtie ke na Kezia nĩmareraga kairĩtu kao opa na ũnyitanĩrĩri mũnene mũno wa cooperating me hamwe na gũkorwo agĩtũma mbeca cia ũreri wa kairĩtu kao akiuga gũtirĩ hĩndĩ baby daddy angĩenda kwaria na mwana kana hihi onio mwana nĩ mami wao na hĩndĩ ĩyo ndara support mwana ũcio financially Pastor Ben akĩaranĩria na eroreri ake a nenda ciake arĩa makenetio nĩ ndũmĩrĩri ĩno yake makĩria The Single Mothers makĩmwĩra ongerera volume amu ndeto ici nĩ cia ma biũ Bazuu akiuga if she gives you an access to your child or children if she allows you to speak to your child and you don't support her financially you are not Abibidadi but a full hashtag Lev Ben hashtag President JCM ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩgucĩrĩirie Akenya hamwe na mafans make meyumĩrie na njĩra nene gwĩtĩkanĩria na ndũmĩrĩri ĩno yake Single Mothers marĩ o aingĩ kuga ũcio nĩ ũhoro wa ma Katerina Mũrigi e wa mbere kuga exactly mtu atongeaje na mtoto akiwa njaa ama amelala kwa street mwini na Apostle Esther Muthoni akiuga ongeza volume pastor ona Kenya Bra Waithaga onake akiuga volume iongezewe kidogo upande wa Studio B ya Kenya, amwe makiuga ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mũini wa nyĩmbo cia mũgithi Samido SC Kĩmani, arĩ we ugĩte that slim not Mugithi boy should hear this. Andũ makiuga Samido ndwakinyĩrio ndũmĩrĩri ĩno ya Pastor Ben ĩrĩa agĩikĩirie na kũũkĩrĩra mũno deadbeat daddies na baby daddies na kuuga nĩ irimũ cia kĩrathi kĩa igũrũ. Kikuyu Daily News, subscribe.